Tumeke FM, ko tō reo ora tēnei i runga i a rere i wā o nō ira iwa. Nā, kāre roa e te iwi ka kite rā te ao i tētahi kiriata e kīa nei ko Disrupt. Nā, kei runga i te wā kōrero i tēnei wā hei kōrero paku nei mō tēnei a kiriata me wētahi atu kōrero hei āpiti, ana, anei ko a Kararaina Rangihau. E te Whaea Kararaina, tēnā koe. Tēnā koe ētahi. Ā, tēnā koe, tēnā koe. Tuatahi hai tīmata ake, ā, ko wai koe? Ngā iwi, ngā hapū kai roto i a koe? Ā, nō Ngāi Tūhoe, nō Te Arawa anō hoki, ā, i roto i a Ngāi Tūhoe te taha ki taku, ā, waku mātua, ā, nō Ngāti Tāwhaki, nō Ngāi Te Riu, nō Ngāti Hāmua, nō Patuheuheu, Ngāti Haka, nō Ngāti Manawa, nō Ngāti Hinikura anō hoki. Wīkui mahue i a au e rua i taua aku hapū te taha ki a Te Arawa. Anō nā waru pūmanawa o Te Arawa, ā, engari tipu ake au i te pūtake o Pukerua o Ruawhata i Ōhinemutu. Āhua tekau pea. Waku tau ka kahunuku mai ki roto i a Te Urewera noho ai, ā, nā te matehana o taku māmā, ā, ka, ka, ka, ia, ka, ka, ka, ka haere au ki Ruātoki, ā, ki Ruatāhuna, ki Maungapōhatu. Ana, toru tekau tau ki muri, ā, i whakatū whare au, ā, i runga i ngā whenua o taku kuia taha ki taku pāpā i Waikaremoana, ā, Mai tērā wā tae noa ki tēnei wā e tū tonu ana taku whare, ā, taku whare. Ā, Mm. ā, ka pai, ka pai. I konei. Ā, whai anō kia tahuri ake rā ki te kaupapa i tēnei wā, ā, ko te kiriata Mm. Disrupt. Nā, um, tēnā kōrero mai te, te kaupapa, te pūtake o tēnei kiriata?
Ki taku aro ake nei nā, ā, ko te kaupapa, ko te pūtake Ki a au, o tēnei kiriata, ko te aroha o te kuia ki tana whānau, tana mokopuna tonu, ā, ki tana whānau. Ā, koia hoki te pou, te pou tokomanawa o tana whānau, kei te kite atu ia, kei te moho ia, ā, tana mokopuna kei te āhua naro. Ana, kui, kuina te, kui, kuina, kuina i pai ai, ā, ki te, ā, ki te piri ki tēnei kaupapa ki te āwhina atu. Nā te mate, te mate māhuna hoki, mate wairangi, hia tēnei tamaiti e te kai, e tana kai pī. Ana, ko tana mokopuna kei te whānako, kua hae ki te whānako, kei te, he nanakia hoki haere ki nā kāinga, ki te whānako, ā, hai hoko i nā mea, hai, ā, ā, kia hokona atu nā mea, ā, whānakohia ai ia, and, hai hoko, kia pai ai tana hoko, um, pī. And ka haere atu ai ia ki te, te kāinga o tana kuia, ki te whānaka, ka hereatia ia e tana hoa, ā, tana kereferēne. um, ki te mea haere mōhuhu ki roto i te, te whare o tana kuia, ai nā, yeah, ka mau ia, mm. ai tana kuia. Ah. Oh, oh, Nā reira, uh, i runa i o kōrero, he kiriata uh, whakaora tonu i te tangata, i te whānau mai te pōuri ki te ao mārama? Tāia tonu te kī pērā? Umm. Te te momo kiriata nei? Mehemea kai te pānia te whānau, ā, ki tēnei momo āhuatanga, tēnei momo āhuatanga ka taea e te kī, ake nei he, he oranga, he hua pea kai roto i tēnei kiriata mā rātou, hai titiro, umm, kia, kia āwhina atu i a rātou ki te, umm, ki te kimi rongoa, ki te, ki te Whakatutuki, ki te whakakotahi mai i a rātou, i te whānau, ki te huri, kia matematea anō e rātou, kia, kia rātou anō. Nā te mea, he, he, he take, he take anō i pērā ai te mokopuna. Ia, kare, hai te, te, te, te, te mutunga haere o tēnei kiriata ka āhua kite te tangata, te, te, te kai mātaki i tērā āhua. Oh, He take right. atu anō, um, taki whawhai i waena i a rātou, mm -hmm. uh, te pāpā, te matua, me te mokopuna, te mokopuna ki tana matua, te matua ki tana, uh, ki tana tama. Um, kei te kite atu te kuia, kuira i pērā ai. Ka, mm. karekau tana mokopuna i te, um, i te aro atu ki te, te mahana, te aroha o te whānau. Mm. Um, kei, kei te Kei te tino taumaha te wairua, koinā ia, ki tā te kuia, koinā ia e pērā ai. I huri, i huri ki te kai, i tēnā kai, ā, kia kaua e ia e pā mai ki a ia, ki tana whānau, he whakamāhia ake rānei, ā, nā ngā, ā, nā kōrero, ā. patu wairua tana pāpā ki a ia. Koirā, koirā taku titiro anyway. Na, ko tētahi i te paku kōrero aku nei tāua te āhua o te mōhio o ngā whānau ka mutu o te hunga pakeke. Na, pēhea tonu te mōhiotanga o ngā whānau, o ngā pakeke rānei ki tēnei momo ngārara te pī, tēnei take tonu?
A mohio koe am toku whakatipuranga a kei te noho well ahau tonu noho kuware ahau ki tenei a mate tenei momo mate a he aha hare te mea he aha engari am ko te ko te a nuinga o o toku nga reanga oku nga tuakana taina me oku Tūnāne, kāre te tino mōhio, ā, mēnā kai te pāngia ngā tamariki nā mokopuna i tēnei mate, ka, kāre te kite atu. Ehara i te mea, engari kia tae, ko ngā mea kai te tino taumaha i tēnei mate i waenga i a rātou kua tino meake, kua tino wehe rātou, kua tino pahū te whānau, kua pakaru mai te whānau, kua kore rātou e tino, e, ki te haumaru i a rātou, ai, ai, mm. nā te mea ko nā tangata pēnei e tino, um, o oh, kāre noe te tika, mm. kei te tino he, tā mm. rātou, uh, you know, kei te wairangi ki, mm. ana ka, ka, Yeah. Ai, ai, mm. Ah, tika tonu. Me, me mōhio, engari me mōhio um, tōku reanga. Mm. Me, me, me whakamātau mātou i te, kia, kia mōhio ai mātou ki tēnei, um, ki tēnei momo mate. Mm. Kare rite ki te waipiro me ētahi atu. Ai. Um, me ki um, addictions, pera te gambling, mm, pera mm. te um, cannabis, pera te waipiro. Ai. Tēnei momo he tino, he tino uaua, ā, tino taumaha. E ka, ka. He paitini, he Āe. paitini te, te pī. Āe, paitini, he whakawairangi anō i te māhuna, nē rā? Āe, te whānau katoa. Mm, ā, me te whānau anō hoki, ā, ā, ā. Āe, te wairua, kaua te tino taha, te, te taha wairua noa iho. Mm. Katoa, ngā taha katoa. Ā, ā. Ngā tōpito katoa. Te, ā, i te whakaaro ake, koirā pea ko te rerekētanga i, i tōna reanga i nā tau tawhito tonu, ā, nā tau i roto i te whitu tekau, ono tekau, waru tekau, ā, kāre nā rauemi i reira, nē, kāre nā rauemi e pā ana ki tēnei ngārara i, i aua rā, engari haramai ki ēnei rā tonu, kua rahi rā rauemi, ā, tērā te titiro, tērā te ako, tērā te, ā, ā, te mōhio mō tēnei ngārara te pī, nē rā. Ae, te mātau, ae, ae, kia mōhio ai. Koina. Aa, ka pai, ka pai. Hoi ano, um, pehea tonu to mahi ki te taha o na māngai nei pēnei i a Jennifer uh, Ward Leland, Aroha Awarau, uh, me a Peata Melbourne? A tino hōnore māku ki Ae. te mahi te taha o Peata. Ae. Ae uri tonu a māua, māku a Peata, no te kāinga. Um, he, he wahine kua roa ia e mahi ana i te pouako whakaata um, mm. ai tēnei mahi. Mm. E tino hōnore. A uh, me, me tae atu kia um, aroha awarau a tino hoa māua. Oh. Nā nau i tono kia haere ki te āwhina atu te kaupapa uh, e, e rua tau ki muri. Wharoa te a ia e tuhia nei tēnei kiriata poto. Kua pērā kē te roa. Pērā kē te roa. Nā, ka pai. Āe. Ā, ā, ā, ā Jennifer Coe, tino moho ki a ia, engari tino hōnore te mahi taha i a ia. Tētahi Pākehā matatau i te ao, i te toi whakaari, ā, i te ao whakaari, i te ao kiriata, ā, to, he tohunga a ia i te ao Pākehā, ā, hei kaiwhakaari, ā, tino hōnore, ā, e kōrero Māori hoki, māmā noa iho te mahi taha i a ia. Te mahi, ā, te mahi taha i a, i a, i a Jennifer. Tino hūmārie ia he, he wahine, ā, whakaiti, ehara i te whakahīhī, tino, ā, mōhio, ā, ki tēnei, ā, ki tāna mahi kua roa, kua mārō kē tana haere, ā, ā, i roto i tēnei ao, te ao kiriata, pāpāho. Ā, āe, ā, ā, Mm. ā, ka whai, ka whai. I te mea ko koe anō tētahi, ā, kua, kua rāwekeweke tonu i tēnei ao, ā, i te kōrero mai koe, ko koe anō tētahi i roto tonu i te, ā, te kiriata, ā, i roto tonu a Whirimako Blacknera.
Oh, White Lies. Aye, White Lies, koirā. Ko Medicine Woman te, te, te ingoa o te novella, nā, nā Witi Imaera i, i mahi ai. Ah, ah. Mahi ai tērā i, i Ruatāhuna. Ah, aye, a White Lies, tuakiri i Huna. Aye. Ah, e hia tau ki muri, ah, kua, kua rima tau pea ki muri, aye. He matau a Putu Tau tera. Yeah, ko hau tetahi a te intern director mai au i raro io i a Chris, aroha mai i a Dana Ropu, koia te writer director o Tuakiri a Huna. Mai ai a hau hai kai whakaari i runga i a Waru. Ā, āe, āe, āe, waru, āe. Āe, ā,
ko Rānui te ingoa o te kiriata poto i roto nei ahau, ā, ko Renee Maihi te Director mō tērā. Kua mahi au, e rua pea waku kiriata poto kua mahi au e hau. Ā, a taku rākau e tētahi, ā, koinā taku mea tuatahi, He novice noho au i tērā wā, ā, te ako au i raro i a Merata Mita. Nā, ae, ae, ae. Māo ko Chelsea. Winstanley. Ā, ko te mea e whai muri i tērā ko Ūkaipōwhenua. Ae. Ā, koirā tētahi a, a Kiriata Poto. A me wētahi atu. Me wētahi atu. Ah. E hia tau ki muri, um, yeah.
Ah, ah, oh, ka pai, ka pai. E, e, e whaea tēnā rā koe mō ēnei kōrero. He kōrero whakamutunga āu mō te kiriata ā, ki te whānau rānei kai te whakarongo mai? Mm.
Ā, hei te pito o, o Noema, te mutunga o Noema, um, kai Tauranga, ā, te screening kei te Rialto theatre, pea. Kai reira, um, kei Tauranga. So, me haere ki te, ki te mātakitaki i te kiriata nei, uh, you don't have to, um, he, know someone with P. Ah, ah, He, ah. he, he, he kiriata tino ātaahua, uh, taumaha, uh, ahakoa taumaha te kaupapa, e tino, e, e tino ātaahua te kiriata nei. It's worth it. te mātakitaki, kura noa iho. Ka pai, ka pai.
E te iwi kia puta mai tēnei kiriata, tēnā tahuri atu rā te mātaki i a Disrupt, ā, kua whakarongo nei koutou inā kōrero mai tēnei whāia, mai a Kararaina, arā atu anō ētahi tāngata kai roto tonu i tēnei kiriata, nō reira, ā, kia puta mai tēnei kiriata, haere te whai, haere te tautoko, e, ā, ngā mihi nui ki a koe e, e, e te whāia, e Kararaina, ā, te whakawātea i a koe te kōrero mai A kia mātau Tumeke FM, a otira te hunga whakarongo kia Tumeke FM. Na mihi ra kia koe. Kia ora Kahi, kia ora Tumeke FM, kia ora te whanau, hei kona.